Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! You're good kid!
Real good! But as long as I'm around you'll always be second best, see? Helo pawb, what is happening, shwt mae pethau, croeso nôl i Pop Tŷ! Yes, mae'n amser i ni adolygu ffilmau unwaith to. A fi'n caru neud pethau fel hyn achos fi'n caru ffilmau, mae'n jyst yn neud sense! Ie, sa'i gwneud fideo fel hyn am sbel a mae fe'n hen bryd i ni edrych ar y ffilmau sydd yn dod allan cyn bo hir. Ond yn ychwanegol i hwnna, wna'i edrych ar ffilmau sydd newydd dod allan yn y sinema neu ar Disney Plus neu Netflix neu be bynnag. Ydy hwnna i gyd yn neud synnwyr i pawb? Pawb yn Alright? Good. Cofiwch i danysgrifio i'r sianel yma, rhowch like ar y fideo a gwasgu'r gloch am y notifications. Ding dong. Right? Neu, fel fyna, ding dong, rhywle fyna. Off hynny! Ok te, yn gynta, ffilmau sydd wedi neu newydd dod allan. Rhyf un, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Nawr, actually, es i'r cinema i gwylio hyn gyda ffrind, shout out i Gwydion Llyr. Ar iPad. A oedd e'n iawn. Yn amlwg, y ffilm olaf mae Indiana Jones byth yn mynd i wneud. Felly, o'r cychwyn, mae yna pwynt rili da ac mae fe'n werth i wylio fe just am y reswm yna. Nawr, os chi'n ffans o Indiana Jones, fi'n siŵr fyddwch chi'n mwynhau'r ffilm yma yn fawr iawn, oherwydd yr holl references, i'r ffilmiau sydd wedi dod cyn hynny, ond heb law hynny, os chi jyst yn casual fans o Indiana Jones neu ddim yn fans o gwbl a chi'n gwylio'r ffilms, fi'n siŵr fydd y viewing experience ddim mor dda, yn anffodus. Mae'r stori yn eithaf messy, dyw lot o bethau jyst ddim yn neud sens, a mae'r sgript ddim y gore. Felly yn ystyried hynny i gyd, dwi am roi Indiana Jones a'r Dial of Destiny 6.3 allan o 10. Nesa, The Super Mario Brothers, da movie, oh, wahoo! Nawr yn amlwg, chi'n gwybod fi wedi gweld hyn yn barod achos mae yna fideo o fi a Elin yn mynd i'r cinema i wylio fe a mae yna review llawn yn y fideo yma, ewch i clicio fe, mae fe isod rhywle fi'n siŵr. O, dwi eisiau rhoi mention iddo fo yn y list yma, achos eto fi'n meddwl oedd e'n rili really dda. Lliwgar, lliwgar iawn, mae fe'n rili really gweledol, mae'r stori yn brysio tipyn bach, mae fe'n symud o un lleoliad i'r llall yn rili gyflym, ond heblaw hynny oedd e'n rili, rili da ac yn digon o adloniant i unrhyw un i wylio. A chi'n gwybod faint o ffans ydw i o Jack Black, mae fe fel Bowser jyst yn... Mwah! Chef's kiss. Dwi am roi 8.1 allan o 10 i'r Super Mario Bros The Movie Wahoo! Ac yn olaf, top pick o ffilmau fi di gwylio mor belled, Nimona. Animeiddiad debyg iawn i Spider-Man Across the Spider-Verse a guys, mae fe'n anhygoel i edrych arno. Oedd y ffilm yma yn graffic novel nôl yn 2015 ac nawr wedi cael ei addasu i ffilm. Guys, sa'i mynd i sboilio dim byd i chi am y ffilm yma, Mae fe jest yn wych. Animeiddiad ffantastig, hiwmor, sgript rili da, perfformiadau llais anhygoel, a jyst yn gyfan-gwbl, ffilm rili hwyl ond gyda neges pwysig, pwysig iawn. A'r peth gore yw, allwch chi gwylio fe o'r soffa achos mae fe ar Netflix reit nawr. Oce!
Ymlaen â ni nawr i edrych ymlaen i rai o'r ffilmau sydd yn dod allan cyn bo hir. Felly, yn gyntaf, yn dod allan ar unfed ar hugain o Orffennaf, Barbie!
Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Ie, guys, wrth gwrs, un o'r ffilmau fwyaf disgwyliedig y flwyddyn. Barbie yn serennu neb llai na Margot Robbie a Ryan Gosling. Guys, mae 'na llwyth o sôn am hyn ar y cyfryngau cymdeithasol, ar draws y we i gyd. Mae pawb methu aros i wylio'r ffilm yma yn gynnwys fi. A fi'n siŵr fydd y ffilm yn llwyddiannus, llwyddiannus tu hwnt. Fi'n meddwl bydd y ffilm yma yn dod mewn rhwng 8.5 a 8.9. Ffilm nesa o'r enw The Hill. Nawr mae ffilm yma wedi cael ei sefydlu ar stori go iawn. A fi wastad yn caru ffilm sydd wedi cael ei sefydlu ar stori go iawn. Mae fe jyst yn neud e i gyd yn real, t'mo? Ffilm Americanaidd ambyti baseball! Underdog story o person yn trio neud e in the big leagues, kid. You're good, kid. Real good. But as long as I'm around you'll always be second best, see? Mae'r ffilm yn dod allan yn y sinema ar y pumed ar hugen o Awst. Ar ôl edrych ar y trailer, fi'n meddwl fydd y ffilm yma yn eitha dda. Fi'n meddwl fydd yn sefyll rwng y rif 7.2. Rif 3! Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Eto, yr un fath o animeiddio maen nhw'n defnyddio a nin... nin... nim... Uh, felly... yr un fath o animeiddio maen nhw'n defnyddio a nim... Methu gweud e. Nimona. Wff. Got it in the end. A Spider-Man! Yn amlwg, hwn yw'r peth poblogaidd ar y funud, a mae rhaid i fi gytuno, fi'n rili really licio fe. Take fresh ar y Ninja Turtles, um, maen nhw'n edrych yn lot fwy teenager i cymharu i'r fersiwns Michael Bay nath dod allan cwpl o flynyddau yn ôl. Ac i fi, mae hwnna'n gywir achos maen nhw fod i fod yn teenagers, Teenage Mutant Ninja Turtles, nid Adult Mutant Ninja Turtles, ti'n ma? Gafodd y ffilm yma ei ysgrifennu gan Seth Rogen, mae fe yn serenu yn hwn hefyd. Ac yn ôl gwylio'r trailer, mae fe'n edrych yn really funny ac yn really hwyl eto. Bydda i bendant yn mynd i'r cinema i wylio'r ffilm yma, a dyna lle allwch chi gwylio fe ar yr ail o Awst. Fi'n meddwl fydd y Teenage Mutant Ninja Turtles yn sefyll rhyw le rhwng 7.9 a 8.3. Ac yn olaf, Wonka. Take newydd ar y gymeriad enwog enwog iawn Willy Wonka. Ond tro yma yn chwarae Willy Wonka yw'r actor ifanc a hynod o dalentog, Timothy Chalamet. A ie, yeah, prequel ydy e, yn gweld Willy Wonka yn ifanc a sut nath e dechrau'r ffactri, sut nath e cwrdd â'r Oompa Loompas, a fyddwn ni'n gweld un o'r antirs cynta erioed Willy Wonka. Bydd hyn yn ffilm berffaith ar gyfer y Nadolig a mae fe'n dod allan ar y pymthegfed o Ragfyr blwyddyn yma. A fi'n meddwl fydd y ffilm yma gyda'r rating uchel iawn, rhwng 8.5 a 9.2. Reit, a dyna ni wedi gorffen llwyth o ffilmau fanna i chi wylio, falle bod chi wedi gweld rai o'r un yn barod, ond bendant mae yna fwy o ffilmau lle mae gyda chi fwy o gwybodaeth lle chi'n gallu gwneud penderfyniad gwell o be chi eisiau gwylio yn y dyfodol. Diolch yn fawr am wylio, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, cofiwch i danysgrifio i popty, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notification! A na i weld chi gyd tro nesaf, ond tan hynny, so long!